Tuhi hung langmi hi lingmaw si. Kum nga hrawng a si hnu a tukum hi kum khatnak tlai si i hung tlai ngaingai. Tu hi an hung lian pah cang. Le hi lingmaw kung a lianmi hi hiti a tlai ding cangmi hi kung thum kung li te um le tukum ah tu hi voi khatnak an vun tlai bak si le zeidak lawh te lai tu hi lungteban si le rungteban hi a khur in a khur a tam pah la khur hi kan rel lo le tuk hi an van vui siling a then van tlai siling bak si le tu hi hong zat ah cun ai chok lo he un um te ko lai Tu Ihung Lam hi Zanmer si. Zanmer hi kum sarih hrawng um i tukum hi kum hnihnak a tlai si i hung tlai ngaingai na kum nang tukum hi hung tlai deuh. Le tu hi thei ka tete van om ka tete si le thei zat tik ahcun ei ding ngai te ngai te ko lai. Hi ka le hung langhnak paoh khi zan mer kung an si. Zan mer tang hin lungte ben hna an um ko hi. Tu hi ka om an si le ka om hi. Kan van cin ka, am van tu ka, am van keu ka. Zapei can uak dau am van si leo si. Tukum cu kan ka om keu ai rem ngai ngai. Ruang cu van bai lam hi ka o tu hung langmi lam kan van cawnak nih khin tam ngai bom. A itu an um ti lo. Latu i hi lingmaw nukum te i kan cinmi an si. Le tukum hi kum hnihnak an si i khupcan an hung sang cang. Khur sawm thum le khur nga kan cin le tukum lo kan duahnak kan dum kan duahnak ah khur thum cu a thi le sihmanhsehlaw hram an nung le keu ṭhan la ti kan zumh. Mai en keu an si hi. Tu hi an hung keu ka ruang zam na tim lio bak si. Banbok si hika hi chun tum tete ah si se lo kam zon tete ah kan cim hna kan dum zon te ong hna si. Cung kip ah kan cin hna i mahi hi furthar hlan in ai okan um i tha ngai ngai hma tak si tu hi. Mah thak hi hihi ka hi meimu si meimu kung kan cinmi si i hung ṭhang ngaingai cang tu hi tungcen deng an si cang. Mihi Hakha ah ka pa he a ci kan lak i kan von phur i kan cinmi si tu hi an hung ṭhang ngaingai cang. Tuhung langmi khi fu si. Hi kan fu hi nukum zongah tam ngaite kan ei. Nukum hmasat zongah kan zuar ngai cangmi si. Tukum zong khi a ṭhahnem ngai lai, a hmuhum ngai. Hihi hai si. Le a tanglei i an hah tete hung rau pahmi hi dum kan duah lioah meikhu nih zikmi te an si le. Hi hai kum lam cu hi hnu kum hnih ah cun hung tlai ding si cang. Cun zawngṭah zong hi a si ve ṭhiamṭhiam le zawngṭah tu hi cu a tlai pah rih lai. Tu hi kan tung can, kan mitung can hrawng si lio si. An hling si kan lo chung vialte a ummi tete kha kan nganh hna i hung cu zat ah dinhang ah kan hman. Hika zawn a hung langmi thawhpat kung si. Thawhpat kung hi cu tam um lo. Tam kan cin nain an thi dih i tu hi kung thum na si. Khukkhur thum te hi a nungmi a si. Cun hika hung langmi hi hi alu keu si le rungrul in ei hna le tiin hi rungrul kan van thah piak pah hna. Alu an si. Cun hika hung langmi hi sutchuma a si. Sutchuma hi khur khat te a nung. Khur hnih kan cin nain khur khat thi le tun hi hi tawreba a si. Tawreba hi tu hi cun hihi ai thing si. Ai thing hi teten kan hmunhter i kan herh caan poah kan phuk i kan ei lai poah kan va lak tawnmi si le tikhin fura an hung keu ṭhan tawn i kum vi ah kan herh caan poah kan lak tawnmi an si. Hihi kan dum tukum kan thlawhnak chung kom kan tuhnak chung a si. Le hi vialte kan dumdeh nang vialte he ka pa nih a kut nih a thlak tami lawngte a cin tami lawngte in sezapi tiin tikhin thlanglei ah vambai lam hung pem cang i kan dum cu lai macar bak in a cikmi si le chaklei deuh hi papek deuh in kan tuah le thlanglei khi cu ban hla a um ve le ban hla kan cin ve le kan zohkhenh ve ṭhiamṭhiam hi vial hi kan dum cinthlak mu can si